nekuti tinotadza kani tiri panyika vasikana hapana munhu anozvigonera ndosaka mutumwa akaisa munamato achiti jehovha ndiri mba yako yaunoshandira iwe ipe inoda kutsvairwa newe jesu ipe inoda kutsvairwa buruka jehovha utsvaire zviri pakati pemwoyo wani tiri hari yako yaunobikira nguva dzose jehovha uya ugadzire hari iwe isuke ukabike seikosadza mupoto muine makoko makoko ari mukati medu ndoekuvenga godo ruchiva kucherana afrika yedu regerawo na mwari mwari ngaatibatsire atigadzire nekuti nguva yadi hayo yes afrika yedu roma mwanasikana wamwe ari kutibatsira ko ndatoti ndauyireiko nechifoni chisina memory afrika yedu mwari ngaatibatsire zvinhu zviita sei yes

nokuti chero magamendi edu angava pasina chinhu nokudawo kuti tinozvinzwa asi hatinzwisisi kuvadza
zvinotanga tiri pakuti kaini abvunzwa namwari akanzi aripiko munun'una wako akati ndini mufudzi wemunun'una wangu kai kuvadza zvinoita mutadzi pamberi pamwari munhu atadza aita chivi pana mwari watadzira mwari asi pakureurura kwake ari kutojaja vari kumubatsira kutoti nemiwo munotadza wani kuwadza haatobatsiriki ndiye watadzira mwari asi unototi vari kumubatsira wototi haa ivo vakamboreurirawo pombe vakakuvadza vana vamwari kana watadzira mwari taura naye zvinonzwisisa wozviisa pasi nezvose kuvadza kuti mwari akunzwire dzidzi isu vanhu hatina chatinokupa isu hatina denga ratinaro rokuti tinogona kuti tinokuisawo asi unenge uchiona sokuti uri kureurura pamberi pevanhu asi uri kureurura pamberi pamwari kuwadzaa
Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, Uripiko Abheri munin'ina wako? Iye akati, Handizivi, ndini mufudzi womunin'ina wangu kani. Akati, Waiteiko? Izwi reropa romunin'ina wako rinondidanidzira kwandiri panyika, zvino watukwa. Wadzingwa panyika iyo yakashamisa muromo wayo kugamucha ropa ropinda wako paruoko rwako. Kana uchirima ivhu, haringakupi simba raro, uchava mutizi nomudzinga iri panyika. Ipapo Kaini akati kuna Jehovha, Kurohwa kwangu kukuru, handingakutakuri. Tarirai, mandidzinga nhasi panyika ino, ndichavanda pamberi penyu Chava mutizi nomdzunga iri panyika. Ani nani unondiwana uchandiuraya. Africa yedu.
Amen. Taiona sei nyaya iyi? Ona njani ndava? Iye Kaini watadza. Kaini onile. Asi pakutofamba kwake wakutotyawo kuurawa. Vakamboona zvinoita mutadzi. Unototi akatadzirwa uno haatoregereri. Kuwadzana. Amen. Asi iye unototadza. hanzi vanhu vakandiona vachandiuraya wava kutozvidembavo iye haachaoni rufu rwaakonzeresa munin'ina wake ini handina pandahwa paakatadza wakaisa chipiriso chake chikagamucha neutsvene hwake ihwohwo iye ndokubva amuuraya afrika ye Ina handina pandawati Abel wakatadzira Mwari nechi. Anga ari mutsvene Abel. Asi iye wakahwa godo akamuuraya. Kuvadzana. Amen. Zvino ropa raAbel rakataura naMwari. Achichema kuti Mwari ndaurayiwa. Dziripo hama dzedu dzatakaona. Dzimwe tikanzwa kunzi waurawa. Asi Mwari wakachenjera kuwadzana. Amen. Usafunga kuti kuchenjera kwakaita Mwari kuti iwewe wakabudirira hauna kubudirira zvakatenderwa namwari kuwadzana nyaya iyi tikaramba tichinzwisisa zvakanaka rufu rwaabhel rwakatenderwa namwari ungava nemumwe wako wakafa zvingawisisiki zvigamuchire zvakatenderwa namwari nokuti rufu rwaabhel mwari wanga ada kuwadzana ndamboti mai muvhangeri vachiparidza pana ndikati zvangoenderana divi rimwe nenyaya yajob satani wakatotaurawo namwari mwari akamutendera zvake kuwadzana saka mamwe matambudziko kwanotenderwa naMwari rumwe rufu ndehwaMwari kuwadza nyangwe hwakonzerwa nemunhu Mwari ndiye watenderi ndokuti kana nguva isina kukwana munhu haagoni kuuraya kuwadza haabudiriri zvachose zvino wakauraya mutsvene waMwari Afrika yedu atinzwei nyaya yake Sarema 34 verse 17 Jehovha unobatsira vanotenda kwaari 17 Vakarurama vakadana Jehovha akanzwa akavarwira panjodzi dzavo dzose averenga zvakanaka usati wakarurama ita wakarurama munhu akarurama vadzokorori eh, wakarurama munhu akarurama pronunciation yawaita izvo mapsalema 34 mm. Jehovha unoba, Jehovha unobatsira vanotenda kwaari. 17 wakarurama wakadana Jehovha akanzwa akavarwira panjodzi dzavo dzose. Kuwadzana. Amen.
Hatisi kuda kubva kunyaya yedu yaAbel naKaini. Kuwadzana. Amen. Apa ini chakandinetsa ndechekuti Iye Mwari unoti vakarurama vakadana Jehovha vakavarwira panjodzi dzavo ko sei kwaasina kunzwa Abhe? Abhe waida yakavigwa wani? Pane mumwe unoti vane mubvunzo iwowo murume wangu zvaingonamata wani ko mwari wakadiko kumurwirawo afrika yedu Mwari wakatendeka nokuti Jehovha waka Abheo adanidzira. Jehovha wakaramba akanyara. Tine dzimwe nguva dzatinonamata dzatinoti kana ukatonamata wakapfugama uchishinga miedzo ndopainotowana. Amen. Amen. Jehovha akaramba akanyarara abvewa achiurawa nemukoma wawa afrika yedu akaita saasiko ramba wakabata ipapo munhu wamwari ramba uchishingirira nokuti jehovha ane zvaari kuzviita nguva inouya mhinduro yako iri munzira Africa Amen. Mwari haarambi akanyarara. Kaini akati arova akafa Abel. Mwari akazotaura. Africa yedu. Amen. Nguva dzavo. Hallelujah. Zvino usa- usanzwa kunei. Nokuti tinoneta kana mhinduro yosvika. Wonzwa kuti kwandakabva kuresa.